Ya dzi ko mile abe mikpɔ be dekɔnu abubum ta edze be miasrɔ̃ nu tso miwo mia ame tsitsiwo gbɔ be ne miakpɔ gome ɖe eme. Etsɔ megbe hã eviwo wole megbe gbɔna wo hã woasrɔ̃ nu akɔ tso eme. Enye menya o medze si o. Ame ɖe le wò kpɔm egbea medze si o ta mía dzi be nàyɔ wò ŋkɔ fia nèle hã kple edɔ ya nèwɔna le wò dɔwɔƒe le fia kɔa nàna ame sia ame nɔ anya. Ya miawoe zɔ hã. Meɖe kuku miazɔ hã. Woyɔnam be tɔgbui klu. e alo tsi dzagbe kɔ menye lena ne gama o alo hehe mewɔ mo akpe afi ya e nye mele wedza ne ro ʋu tso akra na ɖi ɖe wedza dza nshi ada o vo ta o kumasi afi ka wedza dza nshi ko ne ɖi ge ɖo ne ɖi ɖe wedza dza nshi a tazi ra kara la afima e bia be gbɔ na me wedza yi side ko kɔ o be wedza afima ye nya me le yo e ve du ro
Yo, nti ebusua yabisa ni ni din

Taxi bi ya ewɔ hɔ se o kɔ weja inside ha o ka inside na o bia nim be bia ɔ diwu be ba na afe o fre no na o ninu e di hu enkɔ mɔ ok le gbɔ o fia dɔka kpi dɔka ye ne wɔ na afia. Akpe afia e mi le trɔ ci gari gbɔ ya mi le e trɔ ci gari ne ɖevia suku yi me gba le nya mo. Evi ke ko nedzi esukui yi aɖo eŋlɔ na nu be ewɔnɛ. Emɔzɔzɔ ebe yeazɔ mɔ emɔzɔzɔ medzi sɔm na wò eye aɖo ame aɖe xo nane le asiwò eko ne ekpɔ be ame yae nye ya eble ye etrɔ tsi ŋga ɖi ye wɔna numa paa. Ne be etrɔ tsi ga ɖia efia be enu ya eyawo katã ƒio woƒoƒo le afi ya woe nye tsi ga alo ɖeka. Woe nye tsi wo katã ƒio le afi ya tsi ŋga ɖi ye. Vɔ ŋkɔwo le wo si vovovo kple eƒe dɔwɔnawo. Akpe.
Yo.
Enti aƒeafɔ ye papa etsɔe ŋusẽ

Nanewo ko nɔ dzɔdzɔm ɖe wo dzi ne kpɔ sɔ ko eŋu du alo nuwɔwɔ ne kpɔ be mea eƒe susu dzo kura. Exea mi kɔ nɛ kplɔna ŋtsiname areɖi le ŋtsinama afi akplɔe yi ɖensu gbɔ ele dodoŋɔ fia ava ele ama kafia me ŋia dzi mee le abe ale wokplɔna aƒeme ene ko mi kplɔ ma ŋtsi mi ɖiɖi ɖi nɛ akplɔe yi ɖensu gbɔ ava li le tɔkɔ ke nuya dzi mo laa yo mo va anyigba ke kpo dɔyɔyɔ. Ta ne ne gblɔ be ama eli ale ŋukpoli ƒo le ɖokui eɖokui sia ɖe ahan ed. Eli ko high fever eŋɔ na dzɔ ɖe edzi ne li se yewo mo na kɔ eye gblɔ me le. Ok yo nti ebusia me hu praye kese be a ye de tumago tuntum a tsetse ne na mbisa se eye de ya eno si ni den wa bo na dwumedia ɔdi edi eni se se obi wɔwa un se ɔna nti kakra na afi

Na afe wo ɖe woasem ato nenem na wo nunu eɖi ho eŋkɔ mɔ. Ok. Ke ne ama le aƒu godo, eŋua dzɔdzɔm le dzi le aƒu godo, wohã woe ya le Ghana ɖe, leke ama awɔ ge afi akpɔ ɖeɖe tso gbɔ? Ɛɛ, nenema, eɖewo lia, ɛɛ, mìnana Wokplɔm avɛ. Gake ɖewo li, ne míege ɖe eme, míekɔ zɔdid gbɔgbɔwo míekpɔ be alo míebia gbe gbɔgbɔwo kpɔ be nyi ya mawo míate awɔ tsike apost na amea, míewɔna tsike post na na amea.
Yo nti ebusa misa bisa yɛ papa ana nana sɛ nti yɛ fani sɛ nia ɔkɛ nyina wo deɛ wowɔ akɔntum wowɔ abrotsie ena adini esiwusu ewɔ hɔ wobɛ yɛ dɛ

Eŋuɔ me nyonyo mo. No de ɖo ama ɖo na ɖi wo mo ɖe go. Mi va na wɔna ɖa gbe ne me yo mia kplɔ ma va fia wɔ ɖa gbe no ana wo nu ɖuɖu yi ke be ne nye bo hã ne yi ɖe tɔ dzi a ohɔ djɔ no elabe tɔ me levi wo nye wo tɔ wo nye djagba xo li xo wo nye tɔ tɔwo wo ye kpɔ na tɔ nya wo dji eh mi na wo ɖi ƒodo ko hã ne yi wo hã la kpo tɔwo godo. Enti ebu sia eh nye papa etsɔ mi se.

Ɔmu tsɛ nu ɔmu ayɛ eɖi ama o. Ok tɔgbi elan yɛ wɔ le elua ƒe nya ma elua mi nya be etɔme wo le. Gake egba mi mi wo kpɔm le aƒe me. Lekee ne wa hafi ne te kɔ wo kɔ va afi mi? Ee e le le nyanua woƒe gbɔgbɔa ŋu wonye le na me. Abe trɔ̃ ene. Ta ne wolé woawo ŋutɔwo ɖea dzesi fia, ne wo, ne woɖe ɖeɖefiafia wɔa emɔ dzi li ne va wokɔ ŋua kɔ teƒe ya ke wobe nàkpɔ wo la, ne yi kɔa, eo kpɔ ge akplɔ wo kɔ ava aƒemee.
Ok. Ke kplɔ̃a hã ɖe? Ekplɔ̃ hã nenema nɔ. Ekplɔ̃ hã, ya gali, yi ya gale protection ƒe akpa dzi. Ta enya nuya ta me biabiam be ɖo enye be nye mekpɔ ya kpɔ be eklo kple elo woanɔ wole teƒe ɖeka womenɔ efu ɖem nɛ o. Meɖe kuku ao etɔ ɖeka me wotso ye dzidzime ɖekae le wo si. E, family wonye, wonye busia wo katã wonye me ɖeka. Elo adzɔ tso tɔme.

Ɖovaɖikpe, Ɖovaɖi kɔkɔe dolãdzawo gbe loho. Nyaɖovaviakpe, Ɖovaɖi kɔkɔe dolãdzawo gbe ho. Nyaɖovaviakpe, Ee tuwo dɔ aɖe mi wɔ ni. Tuwo dɔ yi wo dɔ aɖe mi wɔ vɔ. Ame yi ke ne de ŋɔ yi ane ŋui mia kpɔ vɔ. Ade ŋɔ yi ya. Ade ŋɔ gba le dzoe. Ade ŋɔ ɖe ya wea. Ayi me yi ke ne de ŋɔ yi ane ŋui mia kpɔ vɔ.

be ao yɔ yewo mía ŋkɔ te, yewo mía ƒe nuwo kpɔ, yewo be yewoa ge ɖe mía dzi yewoa kpo mía ƒe aƒe me ɖa yewo va mía gbɔ ɖi. Ewo maklã maklã mía ta ge ɖe mía dzi egba mí ge ɖe mía dzi egbee le wo ŋu enya ma si tso wo gbɔ akpe na mí.
Yo, ok, yo, aha, tɔgbi, abe mí mí mí dze gɔme tso teƒe aɖe afi mí va ɖo afia. Afia mí va ɖo afia me kpɔ be. edzi hã hafi míaƒo nu akɔ tso ŋɛdzuia ŋu. Nu ka ta nɔ hiã be nàdzi ha hafi mía hã? Meda akpe, meda akpe be nèbiam nya ya. Hafi ya, míva afi ya ye míadzi ha ayɔ ŋɛdzuawo, ayɔ ŋɛdzuawo ƒe spirit akɔ vɛ. Ne dɔ lɔ hiã be nànyrɔe afi sia afi ke edo go eyi teƒe aɖe hiã be nànyrɔe. Ne ènyrɔea, ehadzidzi kple ŋɛaga kple eƒe ŋkɔe nana ge be wòava gbɔwò kaba. Vɔ ne gali hã anye be nagayɔe adzi ha nɛ. Ke ekotoe dzi enya ke wòbe yeagblɔ na wò ke gblɔm nɔ. Ŋti ebu fia mia bisa mia papa se ye stati ana ya fie asi ewɔ baby ansa na ya be ye dru aha se na aɖe ŋti ena aha ɖe ye be dru ha nu ewɔ se

ɔ ni nu eɖi ŋkɔ mɔ nu ke. Ta azɔ mi va ɖo ŋɛdua gbɔ eji ha vɔ ta fifia emɔ ɖe ɖe li miata ƒo nu atso ŋu ok yo me kpɔ be ene ɖe ha ɖe ta tɔgbi ke ŋɛdu ya ɖe ɔ ŋkɔ ɖe. Eee flemani kɔku. Flemani kɔku ok yo ta ne wo be ŋɛdu flemani kɔkua ŋɛdu ka wo nyi ŋka tututu ne kpɔ. Eee ŋɛdu ya enye aʋa de ŋɛdu. enye fia, enye soja, enye polisi, security, even sef civilian alo me ke menye ame aɖe ko ŋutɔ nɔnɔ zɔzɔm ko. Ano yi kpata ame aɖe nako he, ame aɖe nana ko tu, eyi, ekpo ɖe eŋuti o. Ete ne ekpɔe he sugbɔ ɖe edzi. Ewɔna dɔ ma is a protection.

Ke ehɛ ya mekpɔ be elé hɛ ɖe ɖe asi. Ehɛ ɖe ɖo ekpe ɖe gbedzɔa ŋu. Eo ke ke ya wo dɔwɔna tututu ye nye ŋka. Ehɛ ya le afi ya.
Yi te ne ekpɔ dzi kata kpɔ be ehɛ le dzi sɔŋ ɖo. Ya akpoxɔ ƒe du wonye. Exɔ na akpo na ame. Ta ehɛ ya ke ama kɔkɔ ge ɖe ŋu o, asi o, adza o hã yi sɔ ye nye veduɔ. Ta ne ama kɔe ɖe ŋuo la veduɔ aɖe wole eme. Hafi ehɛ ya ke ne ede na agble Edena gble. Wokpla ama ɖe gomi ɖe liƒoa ma ƒe kokoɔ nyonyo. Wogbelia wo nedoa menyonyom o. Ama ya tɔ ko nɔ dzi dze nɛ. Eya nanya be ao, nane li. Eya nako nana sɔpɔtu ɖokuiwo le gbɔgbɔ me. Xexeame mele ƒuƒlu o. Egawɔna gbledɔ paa.
Ci ebu sã sika ya ɔ kra ewɔ ni sɛ mi. Mi sã sɛ diɛ ena enu ɛyɛ enɔ cɛ sɛ ni nyina ɛka bosun ni hu. Esã sɛ

Ɔnuso ɔmua ya ɔdi be bɔa ɔsɛnɛ be ya wo so wo fua wo yɛ ebe kɔ enim edi amai ok tɔgbe mi zɔ le ŋgɔ ok yo ke ha ɔkpɔ be eze le afia hmm
yi o wa ge ni ba lora ke ke lo
ok yo ɔkpɔ be eze eze via le afia ye ne kɔ koklozi hã kɔ da le edzi. Ŋɛdua ya ɖe nuka nuka wò wɔna? E ŋɛdu ya le afiya, enye ŋɛdu aɖe ne le le gbe ƒe me te va va ge mía gbɔ. Ne le le gbe ƒe ye ma ta va mía gbɔ. Ye nane me me kɔkɔ na wò. Tɔwò ko nye be na se ne ega yike mía yɔ nɛ wò na se nɛ eɖo ɖe mí mía bia nu ta nɛ wò. Eva va ga fima ava tse ko akpo gbɔ o. Ni eke fu ɖe na woɔ, ne mete ga va va go ne se ne ga ɖo ɖa kɔ, mi ga nɔ fia mi abie ŋua ta aga ke ŋu ake ŋua nu ni ya wɔ ma mi akpɔe. Ega kɔ kpe ɖe ŋu vevelia, e, ame ya ame ya le afia godzi. Ne nye be wo ɖi ŋu ɖe aƒe me, wo ɖi ŋu ɖe aƒe me nu ne mlɔ anyi zã me vovo me o. Nakpɔ be ne zã do ko gbɔgbɔ wo mi nana wo xa ƒe na yea. Mi nanatɔwo, woxa ƒe nu. Ese me ɖa ɖe. Woxa ƒe nu. Gbɔgbɔwo xa ƒe nu. Ne mlɔ anyi ko nu ɖo ko nanɔ sesem ɔ ƒe me. Woɖi nane ɖe aƒea me no vodu ya ewɔ nɛ paa. Nenema ke, ame yiwo ke nye mía tɔgbui tɔgbui aɖewo wɔ vodu dɔ va yia, tukpa aɖewo li. Tukpa aɖewo li. Nye shina tukpa xoxo aɖewo. Tukpa mewo va zu ega fia le egbea me. Ehɛ. Ta ne nye be nu ma le ɔ ƒe me ye ma ɖe va mete hui ɔ ne va mie vodu ya kɔ ge vɛ ava hui nu.

Wobe timi afre ɔnu nana na afe sa ebɔ tu nu wabe tu eɖie ama mu na afe ebu shia musu mueɖi yie eɖie fri sa bɔ tu num tumi ewo wiasi tumi eɖi sa niama nu ŋti ŋti ŋti sɔ wonya wobia ɔnu su wo tumi nu ansana weyi sa aɖe nu eɖie ama o tɔgbi Eɖe ɖe ga nu ka ga kpɔtɔ le afi ya nedze be aƒo nu tso ti ne mi. Aƒo nu to ame ya le afi ya. Ok, hã ame ya le afi ya nu ka wònye? Ame ya le afi ya nu yi woga wɔna koe nye be ne nye fia ŋutɔ wò ƒe tekali ne ƒle ne be ya do mi de ge me no is a protection ne yi teƒe aɖe ame aɖe ku ŋku vɔ ɖe aʋa dzɔ le teƒe ma awu dzi da va me tsi aʋa wɔ ɖe ela ƒuƒlu hã. avɔ kpo nye mi do ɖa a enya be me ya na kplɔ va ƒe me ne nua dze gɔme ko ye ŋutɔ kɔ ge va ƒe me wo ŋutɔ wo wi ya ne ƒle be ya do mi kɔ ga wɔ dresi ɖe me no ne na ne dzɔ na no te ɖe ŋu ne me dzi be ya no te ɖe ŋu o ye ŋutɔ na na ga kplɔ ya ƒe me yi ke be enu do gɔ mo wo enu enu kpe ka mo le mɔ dzi enu do ŋɔ dzi na mo ke nye nɔvi wɔ megbetɔwo ke wo nye wo futɔ ekplɔ ga ya ƒe me. Ke ne ke ne wòle awu ame ne ame e efia nenema o yina teƒe aɖe teƒea me nyo. Hafi wòyina, womenya be enye lae ɖi esi ne meyina teƒe aɖe ne menyo oa, nyemenya be teƒea nyo alo teƒea menyo o. Ɖe mege gbɔ hafi ava nya nya ya le eme. Ɖe ate aɖo ŋku dzi agblɔe na efia be ŋ, fi ya nèyina menyo o ta edze be nàtrɔ. Mate ava gbɔ be amegbetɔ ne agblɔe na wò o. Maybe egbea ŋkeke ge tsɔ nàyi teƒea. Ye ne mlɔ anyi ɖe aba dzi koa, eɖokui ɖegafia o. Teƒe ne yina teƒea menyo o, mègayi o. Nenema wòlee ma. Alo ne ŋu ke kura ko wò ŋutɔ ko wò lãme katã efa ne teƒea ke nèyi ge. Ne eya na nàku dre nàkpɔ be teƒe yeyina nane dzɔ ale, eya me nàtɔ ɖe aƒeme. Hã nti ebusa yɛ ni yɛ papa ɛdi kɔmɔ na

na exɔ enyɛ ɖaɖa ansa na wokɔ wo ɖia wo nɛ mi adi ne be timi aka wo fi eka tsɔ se um ɖebi awo kɔ enyɛ nti me ŋkɔ na so ɔntimi enye ne ho empie entrɔ ti se ni pada se ni se kwa mi ye ana wa hini ye bebi awo kɔ exɔ enyɛ na sa we tsi ana ti ne fie ni ebe eya ni se wo da na dro ene na se ɔtsina na wo be to kwa yi na na se exɔ enya ana dro na wa da no

Na afee bebia wo kɔnu kura e feel team kura ha sa ena muso mi ne eti tɔgbi eya eya ƒo ƒo ta ne mi abe gama le mi ƒo ta ne mi ne nane lia kɔ ƒo ta ne mi ne nane ha me gali wa me dze be na gblɔ nya le na kɔ de dzi ɖe ƒo ne miɔ esɔ hɛ wo be mia srɔ nane kɔ tso mia me tsitsi wo gbɔ ne etsɔ megbea ne mi li wa mia ta no mia mia fɔ do mi. Yameda kpe egbantɔ enye be Ee, bɔbɔenyenye. Bɔbɔenyenye. Egbãtɔe nye bɔbɔenyenye. Ne le eme aɖe gbɔa, nàbɔbɔ ta ɖe te. Ee, meta ŋu agbɔ nɔ ge ŋkeke eve tɔ ko o be yeafia wò. Even self, ne èle dɔsrɔ̃ƒe, nàbɔbɔ ta nɔ masta. Ok, wò kple ame aɖe mile dɔ me, amea le ŋgɔgbe nɔ wò, enya be nàbui. Ee, tɔtɔlia ye nye be yo nyagbe shi dzi o ne va xixe ya me kɔa e amegbetɔ yi ke ƒe afɔ yi ɖem wole ne kpɔ be enyo me ma ƒe afɔ dzi zɔge ne le ame yi ke ne kpɔ eƒe zɔli zɔlia me zɔlia me nyo yi ƒe life yi ƒe nuƒoƒo ŋutɔ nuƒoƒo kura awɔ ge be wokpɔ be amea yi ƒe agbe sese yi ƒe agbe dze aglã ŋkata ƒio nye bɔbonyenye abɔbo taɖe maɖe te, gata sro nane le ama gbɔ, etsɔ megbe nyia ma wɔ nafi ɖu na, nakpɔe. Elabe ne le ama gbɔ nyia wo ma ma le, ne ku wo susu kple wo liŋuɔ, ekɔkɔ ku name o mea wo nyia nye masta wo dɔ ya kpo gaga ya nia ne dzidzi ŋtso gbɔ mete kpɔ go. Tɔwoe nye be na bɔbɔ ɖokuio nia ke wo te wɔna afi wo wɔna ŋɔna mo nyo na, na gbugbɔ na sro ŋma. Egakɔ kpeɖeŋue nye be enye mele woe dza.

Wonu be vedu flimanu kɔkɔa, vedu ka wònye, nu ka tututu ne wònye? Vedu ya nye aʋadevedu, enye fia, enye sodza, enye polisi, security, even sef civilian alo ame yi ke menye ame aɖe ko ŋutɔ nɔna zɔzɔm ko. Anɔ yiyim kpata, ame aɖe naku ehe, ame aɖe anɔ naku tu. Afia nu yi wogawɔna koe nye be ne enye fia ŋutɔ wò betekali yi ne eƒle ne be yeado mìede ge eme no is a protection. Ne yi teƒe aɖe, ame aɖe ko ŋku vɔ̃ ɖe aŋa dzɔ le teƒe ma, awu dzi da va metsi aŋa o ɖe.